Salam mähriban dostlar, sizi bu gün ýene bir duýgulandyryjy rowaýat gürrüň bereýin. Başda men şul rowaýaty diňlämde bir hil dünýäm daralypdy, ýüregim gysdy bir hileki. Soň onsoň pikirlenip oturdym bir dünýä göz aýladym bolýyn onsoň kalbyma bir giňlik aralaşdy. Diňläp görüň, belki sizem duýgulanarsyňyz. Bul rowaýatyň yzyndan ýene edil şul rowaýata meňzeş bir sorag bilen ýüzlenjek size. Haýsyňyz birinji bolup jogabyny berseňiz, elli manat pul baýragy bar. Janyňyz sag bolsun. Bir wagtlar kerwen bilen söwda gidilýän zamanlarda, bir kerweniň ýöreýän ýoluna bir dükan, bir magazin bar eken. Mundan gelýän kerwen şo dükanyna düşläp bir çaý-çörek edip, dem-dynç alyp ondan geçip gidýär ekenler. Ondan bu dükançyň dükanynda bir kapasada oturan bir papugaýy bar eken. Papugaýam hemmäňiz bilýänsiňiz, umuman papugaý diýilýän jandaryň belli bir prosentde adam dilinde geplemäne ukyby bar. Bi adam dilinde gürleşýär eken. Onsoň näme o zamanlar ýöne bir müşderi klient bolup durmansoň, dükanyň eýesem ýaňky ýeközi wagty içige san wagty ýaňky papugaý bilen gürleşýär eken. Dertleşýär eken-de. Onsoň bir gün ýaňky dükançy Hindistana gitmekçi bolupdyr. Ondan bu goňşularyna, tanyş-bilişlerine aýdypdyr, men şunýalak Hindä barýan, Eger bir sargajak zadyňyz bolsa, sargasaňyz getirip bereýin diýip, şunýalaki aýlanyp çykypdyr. Ondan ahyrynda gelip dükanyna gelip girýä, girse papugaý oturan. Ondan dükançy içinden pikir edipdir, aý ýekelikde syrdaşym şüle, gel şundanam bir zat sorap göreýin, näme diýýäka diýip, ýaňky papugaýa ýüzlenip şeýle diýipdir. Eý papugaý diýipdir. Men Hindä barýan diýipdir. Eger bir zat gerek bolsa aýtsaň saňa-da getirip bereýin diýipdir. Sen bir ýeke-täk ýoldaşym hem syrdaşym-da diýipdir. Onsoň ýaňky papugaý aýdypdyr, Maňa gerek zada ýok diýipdir. Ýöne bir zat uratsam ertip berjekmi diýipdir. Bim geň galyp, Erterin, näme ertip bereýin diýipdir. Onda sen Hindä barsaň şunýalak bir bag bardyr diýipdir, bir Erem bagy diýen ýaly bir bagyň adyny tutupdyr-da. Şo baga baryp girersiň welin şoň içinde bir giden papugaýlar bardyr diýipdir. Ondan şolar synlap gitseň, has bir ullakan, üýtgeşik saýraýan, gaty sesli, daýaw sesli saýraýan bir tokga papugaý bardyr diýipdir. Şo papugaýa meň edil şu aýdyşym ýalaka diýip şu salamy aýt diýipdir. Olam aýt diýýä welin, Eý papugaý diý diýýä ýaňka. Biziň ýurdumyzda bir kapasada oturan papugaý saňa salam aýtdy diý diýýä. Ýöne edil şuny ýalaka edip aýtgyn diýýä. Gürrüňe üns beriň, size esasy gerek ýer şu ýeri. Eý papugaý, biziň ýurdumyzda bir kapasada oturan papugaý saňa salam aýtdy diý diýýä. Öňem şuny etsem bolýamy? Bolýa. Boldy men şony iňerterin arkaýyn bol diýýä-de, gidýä. Öňem bir hindä barýa etmeli işlerini edip, indi ýaňky papugaýynyň aladasyny bitireýin-le diýip, ýaňky bagy gyzyklanýa welin, dogrudanam şo ýerde şon ýalak bir bag bar ekeni. Öňem bu bagy yzarlaýa, gözleýä, salgysyny alyp barýa-da tapýa, girýä ony dogrudanam içinde bir topar papugaýlar uçup ýörler diýýä, her hil saýraşyp, oýnaşyp. Onuň synlap gidýä welin, ýaňky diýýän ullakan üýtgeşik saýraýan, daýaw saýraýan tokga papugaýa gabat gelýä. Onsoň ýaňky papugaýyň aşagynda durup aýdýa, Eý papugaý diýýä. Biziň ýurdumyzda bir kapasada oturan papugaý saňa salam aýtdy diýip, diýýä. Bilen papugaýam şeý diýip durupdyr-da, Waý o papugaýmy diýip agajyň üstünde aýagyny galdyryp ölüp ýatdy diýýä. Munuň bir adamam bir hileki bolupdyr muňa. Aý bir nähili bollaý, bir ýerden gelip aý janaweriň ölümine sebäp bolaýdymlaý. Aý umuman müň pikir öwrüpdir-dä ýa aýtman aýtdym diýäýmeli ekenimlaý diýipdir. Her hil pikir bilen ýaňky ýerden keýpi nol halda yza gaýdypdyr. Ondan gelýä ýurduna, gelýä-de ýaňky sarganynyň zatlaryny berip dükanyna barýa on papugaýy işige seredip garaşyp otyr diýä-de. Men salam eltdiňmi diýip. Onuň dükançam aýdypdyr, eý, salamyňa eltdim welin, birhileräk boldy diýipdir-de. Olam näme boldy diýipdir. Eý, şunýalaky, eý, papugaý, biziň ýurdumyzda bir kapasada oturan papugaý saňa salam aýtdy diýdim, on aýagyny galdyryp ölüp ýatdy diýipdir-de. Onsoň ýaňky papugaý, waý, o papugaý öldümi diýip, büdülip ýatdy diýýär. Onsoň adam has birhileki bolupdyr-da, keýpi dagapdyr-da. Has nola düşüpdir-de, Aý, bir nähili bolaýyp bu diýip. Onsoň ýaňky adam, Aý, her zadam bolsa bir bileje syrdaş, dertdeş bolan guşum, bir it guşyp gitmesin, muny bir adam formynda edip jaýlaýyn-da diýen pikir bilen, ýaňkyny kapasadan çykaryp, daşarda bir otuň üstünde goýup, Pilini almaga bir on ädim ýöräpdir welin, ýaňky papugaý pysyrt edip uçup, bagyň üstüne gonup oturypdyr. Onsoň ýaňky adam ýaňkyň aşagynda baryp sorapdyr, Näme üçin alladyň meni? Onsoň ýaňky papugaý aýdypdyr, Ýaňky salama düşünmediňmi? diýipdir. Olam, Ýok, düşünmedim diýýär. Men senden salam iberdim ýaňky papugaýa, biziň ýurdumyzda bir kapasada oturan papugaý saňa salam aýtdy diýip. Kapasadan nädip çykmaly diýip sorag berdim diýýär. Olam kapasadan diňe öleňde çykarsyň diýip jogap beripdir diýýär. Ine öldüm welin çykardyň diýipdir-de. Indi muny alymlar, ulamalar nähili mysal alýar? Umuman dünýe bir kapasadyr diýýär, gabyr bir gapydyr diýýär. ölmeseň kapasadan çykmarsyň diýýär. Şu gürrüňi diňläp bir hileki boldy, kelläm, ýüregim agdar-düňder bolup gitdim. Onsoň umuman bir dünýä syn etdim-de, indi özüňizem syn edip görüň, mysal üçin sen Türkmenistanda, Rossiýada, Amerikada parh etmeýär. Belli bir serhede çenli sen azat, belli bir ýerik gelýäň, nerik barýaň, saklaýarlar. Geçmek gadagan. Kapasa-da. Mysal üçin, ýokaryk uç, mysal üçin, iki ýüz elli-üç ýüz kilometr gideňsoň, yza gaýdaýmasaň çykalga ýok, howa ýok, ýanýar tehnika. Kapasa-da. Onsoň muny alymlar, ýene bir alym näme diýip düşündirýär? Ýaňky papugaý diýýär, jan diýýär. Adamyň şu beden binasynyň özi bir kapasa diýýär. Gapyrgalar bir-biriniň içinden geçirilen diýýär, şu beden binaň özi bir kapasa diýýär. Ynsan haçan ölen gün diýýär, kapasadan çykýar diýýär. Şonuň üçin näme diýýär? Dünýe bir kapasadyr, gabyr bir gapydyr, ölmeseň kapasadan çykmarsyň diýýär. Birden ölümi ýatlatdaý diýip ýüregiňize bir erbet pikir salaýmaň, umuman bir pikirlenersiňiz, duýgulanarsyňyz diýen umyt bilen bir rowaýaty gürrüň berdim. Indi başdaky soragymyza gelýäs. Şu kerwen bilen baglanyşykly bir sorag. Gadym zamanlarda şu kerweniň gidýän ýolunda bir çaýhana bar eken. Ähli kerwen, geçýän kerwenleriň ählisi şo çaýhanada düşläp geçip, diňe çaý içýär ekenler. Onsoň bir gün ýaňky çaý demleýän garry adam ömrüniň ahyry gelýär, ölüm ýassygyna geçende ýaňky ogullarynyň birini çagyrýar danym, ýaňky çaýyň şo döwür şo çaýyň beter gowy çaý bar eken şoň, şuň nädip demleýändiginiň syryny ýoşadan gulagyna aýdýar. Indi şo ýerde muny Mergenam Annamuhammedow goýupdy. Şony yzygiderli diňleýänler munuň jogabyny çalt taparlar. Şonda üçmi, dört sanaky pozisiýa goýýar, şularyň haýsysy diýip. Siziň pikiriňizçe şularyň haýsysy? Birinjisi, köp gaýnat. Ikinjisi, köp deme goý. Üçünjisi, çaýyny köp at. Dördünjisi, köpüräk gaýtar? diýipdir. Şu soraglaň haýsysy dogry? Ilkinji bolup dogry jogap ýazana nomeriňiz belläň elli manat pul baýragy. Janyňyz sag bolsun.